Merhaba gelê temaşevanê hêja. Em ji bo bernameya me ya pirs û bersiv disa pêşberî we ne. Ev bername me ya sêyemîn e. Em vî bernameyê de e, gelek e, e, kurdewarên hêja vedixwînin û îro jî mêvanê me Lêkolîner Sedat Ulugane ye. Em dixwazin bang li Kek Sedat bikin heke müsait be û ji kerema xwe Kek Sedat heke tu li vir bî kerem ke. Merhaba ji te re. Sedat çawanî baş e? Abi spas min çawanî. Kêf hal? Baş im sağ ol. Hûn baş in? Til kuyna? Ez hal fira ew me Parîsê me. Parisiyê. Ser şevan kekekîm zêde tu bernameyê me dizanî bernameyê me pirs û bersif ev e, bername me sêyemîn e e, tu hiç heya te ji pirsan tune ne wisa yani hiç te pirsan parve nekir belkî kêm zêde tu tehmîn bikî pirsan e, em işte min 21 heb pirs amade kir Ez ji te hemû pirsim û ji bo her pirsê ez ji te deqekî dixwazim. Herî zêde deqekî, deqekî derbas nebe ji kerema xwe. Binê deqekî tu serbestî, lê deqeyek derbas nebe. Ji xeyê nû tenê carekî mafê te heye ku tu bibêjî pas, ez naxwazim bersi vê pirsê bidim. Tenê carekî heqê te heye. Tu dikarî vê bikar neyinî jî, tu serbestî. Sedat, zinek ben Sedat, Sedat hemşerî min e ji Ercewazê ye. Lêkolîner e, heya niha neyha pirtûk nivîsiye di vî civaniyê civaniyê xwe de jî. Li Parîsê doxtirayê xwe nûqedand bû doxtora, doxtor. Xebatî me pêtir li ser serhildanên Kurdan e, li ser tarîxa Kurdan e. Kek Sedat, ku tu amade bî, ez ê dest û pirsan bikim. Tabii. Heval no yê ku li me li ser Youtubê an jî li ser Facebookê an jî li ser Twitterê diçopînin dikarin pirsan ji me re bişênin em ê pirsên we jî yek di du ji kek sedet re bipirsin heke pirsên we jî yê ku me nepirsî bin sedet niha pirsa min yekem dest pê dikim ok ku tu amade bî pirsa yekem ez dixwazim tu behsa bikî lê Neberfire. Bi sê peyvan tiştên erênî bo xwe. Heke em bijin Sedat Uluganay kî ye, bi pirs bi peyvên erênî. Sê peyv ku dijmira bêjî to behsa xwe peyv ji min re vêje. Sê peyv yanî yek Kes pişîka dikim. Lê ji kerema xwe bersivên xwe de yani tam li gor dilê te çi derbes wî bêje kerem ke. Hiç torpil neke bo xwe. Hiç pişîka dikim. Belê. Hiç welatê xwe dikim. Belê. Ya, ya dawî jî hez pirtûka dikim. Hez pirtûkan dike. Belkî Belê. e, pirseke din anî xwe ve yên neyînî ku tu ji vî karakterê xwe hez nakî çi ye? Sê sê peyv çin in yani ê ku tu jî acizî lê karakterê te de ew heye. Sê pirs sê e, peyv hebe ez dixwazim tu wan jî vebêjî. Nekî bêsebrim ya duyem zû hêrs dibim ya sêyem li hemberî kesî kîn nagirim ewa tiştekî neyînî ye divêne kîna mirov hebe He baş e Peki kekê pirseke din eşter dikim Na di her kurdek an jî her kesek teqez donim noqtasiyekî wan heye. Ez donim noqtasiya te meraq dikim. A ji bo kurdbûnê donim noqtasiya te kengî bû û çawa bû? Ji bo kurdbûnê? Ji bo kurdbûnê belê. Yani min li Trabzonê lise dixwend, li wir

Na heta na tenê hep berhem nivîsiye. Çardeh. Çardeh. Pênc hem nexwe haya me ji tune an ji piyasê tune. piyasê tune. Yani di pirtûka kurdî de neh berhem hene demek ki pênc hebê tê jî yin veşartiye ne. Peki divan çardeh berheman de muhaqqeq hebek di dilê te de gelek ezîz e. Yani ev kîjan berheme çima? Zîlan qatiya min. Ji ber ku berhem berhema min e em bivêjin bi gelanperî yekem. û yek jî êşa me ya dîrokî bû yanî em dibêjin him malbatî him herêmî êşa me bû yanî ji bo min pir muhîm e. Zîlan qetî yani belê min min ew xwendibû her wiha te behsa Zîlanê kir em wek weşanxana dara jî ev çend heyve hêviya te ne ku tu halê dawî ya Zîlan qetî min wera bişênê ez vîjan her bir weke not binivîsim ku tu ji bîr nekî ji kerema xwe. Pirsa me ya din Ez hinek pirs derbarê Kurdan bikim. Hinek pirs derbarê te te, hinek pirs derbarê edebiyata me, hinek pirs derbarê Kurdan. Yani niha Kurd, tu şka di nav civata Kurdan dayî. Kurd, heke tu bi Kurdan bi sê peyvan pênase bikî, ev peyv kîjan bin? Erînî yan neyînî? Erînî. Her sê jî erînî. Yani bi ewin wêrekin Wîya duyem çawa ez bibêjim yanî girêdayî xaliyê ne girêdayî erdê ne û ya sêyem jî merdim merdim peki sê hebin neyînî ji min re bêje ji bo kurdan bêaqilin Aklê aklê serî divê. Başana zindiya te jê be. Ê. Na na bê aqilbûneke ew na yanî bê aqilbûneke çaw ez bibêjim li gor hemû civakên rojhilatî ew bi me re jî heye mixabin. Û ya duyem zû bawer dikin û ya sêyem siyasetê nizanin. Siyasetê nizanin. Siyaseta cîhanê. Siyaseta cîhanê belê. Ya siyaset bi xwe tiştekî ye yani tiştekî profesyonel e. Belê sê tiştin balkêş te got rastî jî. Kekê hineke zê derbarê edebiyata Kurdî bikim. Ştera. Pirsa min yeke niha yên ku dijîn ez ji bo wan dibêjim kesekî nivîskarekî kurd an jî nivîskareke kurd heye ku tu hesûdiyan dike û dibê xwezî ez jî wek wî jî hatî bû me an jî xwezî ez jî wek wî e, têra xwe bixebitiya me têro tijî bû me an jî di nav edebiyata kurda kesekî wa heye gelo ku tu bibêjî e, Selîm Temû û du hevana Selîm Temû û Kawan Emir Em her du çima? Yani bilî wan ez bi xwe belkî ji bo wî hevalên din ku ew dibin bila nebe ew lê yani demekî em bibêjin Mahmud Baxsî û Mehmet Uzun hebûn salî notî ê wê şûn de jî niha ev her du hene wekî dun yê dun belê ew jî dinivîsin lê li gor min ez wan ew dikim yani wekî şexs ez wan diacibînim û wan dixwînim bi rastî bêtir yani ez kurdiya heta ya kurdiya kawa ez bibêjim kurdiya kawa piçekî e, sert e lê tu dibînim ku mêjiyê xwe wê zekaya xwe qisiya nav pirtûkê yani tu wê dibînî têne yani rolekî pir aqilmend e. Şu hinek dibêjim yek kawakî. Na na kawa nemir mirovek pir zikî ye. Yani tu dinhêrî edeb, edebiyat nase yani ha wêje wêje nas ewe yani. Û ya Selîm Temo ji dinhêrî Selîm Temo bi zimanê gel de axive, bi zimanê gel dê dibêje. Her kes jê fêr dike. Û ez dikarim bibêjim wêjevanê me netewî jî ewe bêgavê. Ana. Erê ez bê bê fişal bibêjim. Nizam Selîm, Selîm Xoca na temaşa dike nizam lê. Mala to Boy mala bakur wêje. ez dibêjim, boy boy başûr jî hene yani. Belê. Ji bo başûr kî? Yani bêtir ez bibêjim Bextiyar Alî muhîm e yani ben mihneyekî ez bibêjim ew wî pir xweş min diçe uslûba wî falan pir xweş min diçe. Bêrekekê pirseke min a din. Tevî tu gelek weşanxane re şixulî, bi me re jî şixulî, bi doyê şixulî, bi periyê şixulî. Yani kêm zêde nivîskarê me çiqa di nav qada edebiyata Kurdî de ne û di nav e, weşangerê me re jî têkilî de ne. E, Biyete di nav weşanxanê me de ku rêjeyê wan derdorî çil çil û pênc hebin. E, Aliyê bergê ve weşanxane herî bi qelîte dişixule kîjan e? Yani kîjan e, bergên weşanxaneyê xweş dikin? Nûbihar wî alî we pir baş e. Yani, Nûbihar. Her serketî nûbihar. Berê, nûbihar yanî ewa xwe dayê. û ez hêvî dikim hûn jî hûnê jî astêke baş ew bikin yani wekî dara ez wek reklam nabicin wek darê jî pirtûkê min derketine him kalîteya wî jî ez pir ew ez bi xwe jî yanî qede edebiyata kurdî de me yanî biya min jî di nav Weşanxanê me de bergên herî xweşik yanî weşanxanê me bi xwe jî heye lê biya min nûbihar herî serkeftiye biya min aliyê bergê ve. Pirseke dinkekê. Tu tedî lêkolînan dikê lêkolînerî bêhtir li ser serhildanan dişuxilî. Peki yani tiştê ku ez dibînim dîrokzanê me tune ne gelek gelek kême yani ku li ser tarixa Kurdan dişuxulin gelek gelek kême yani çima Yak ziman nizanin yani em bêjin roha tala komuan hene ama ev nana mesela bibêjin bêtir di çavkanîyên duyem istifade dikin û tiştekî dinivîsin. Lê divê ku ji bo dîroknasiyê tu sê çar zimana baş bizanibî, tu zimanê belgehan bizanibî. Arşîvê baş bizanibî. Bûyî rijeyê xortek derket ku digot arşîv şeyî navê wî peyvê çi bû ya û peyveke ew bi kar danî. Fetişîzmê. Arşîv fetişîzmê. Yani weke ona tamam arşiv tune be ewa divê arşiv arşiv divê arşiv zêde jî ew nekin yani em bibêjin wisa jî abartmiş nekin yani. Qeylî serhedî ewa. Ya arşiv tira ve tê çi binivîse dîrokê de ê ji dar vîro bêjim kurd çûne hîvê. Çar car çar pênc cara çûne hîvê û hatine. Dikarim bibêjim. Ama arşiv hebe ez dikarim tişî bêjim. Arşiv tune yanî. Ama cem xwe ez dikarim bibêjim. Arşiv muhîm e. Sedema Arşiv e. nederketinê çi ye? Ez ê dibêjim. Yani çima Em yek, kêm e? e, yek em bibêjin nifşê pêşiya me se- salên heştî û heftê her yek endamê e, rêxistineke kurd bû. Pêtir ji wê hişmendiyê xilas nebûn. Bi netewî ne difikirin. Niha jî kal bûna dibêje em netewî difikirin mixwe bi netewî nafikirin. Netewî ji tev nagerin. Yani tu dikê meselê mezin ji ber netewîbûnê ye. Yani ew e ya duyem jî çawa dibêjim rêbazê nizan ji roza dîrokê nizan û ziman nizan. Têrê nake. Ji bo dîroka Kurdî herî kêm divê tu pênc zimana bizanibî.

Kurdî têk nedir. Tanzîmatê, projeya tanzîmatê dest pê kir. Kurdê, mîrên Kurd bi pêşî berdan hev, yani ew belge ew da arşîva Osmanî de baş derbas dibe. Pêşî û mîra berdibin hev û paşê jî hineka dikişin aliyê xwe, hineka sirgûn dikin. Û mesela malbata şerefxaniyan ha li Selanî kêne. Çik balkêş a. Şîvan Ure? Ma binemala, binemala Şerefxaniyan halı Selanikê ne Selanik. Selanikê. Öyle. Dawî tenê ew ê ma Mîr Bedirxan ma Mîr Bedirxan jî hezar û heysid û çil û çend bû. Kera kera Erûhê de hate dorpêçkirin û hat girtin. Ew roj mihîm bû. Ew roja dorpêçkirina kela Erûhê ya dehê Mühim bu. Û şunu em têk çû. Heya Tanzîmatê Osmanî tu kes nikaro bikete Kurdistanê. Hmm. Yani tu dibê piştê tazminatê Kurd hîdî hîdî hîdî baş veçûn. Belê min fêm kir kekim. Ez niha çend pirsaş te bikim. Ev pirs damberhevîna hin tiştane. Lê ez dixwazim bi rastî di van pirsan de pirsa min wî bersiv bidî û baldar baldar be em weşanê zîndîdan e pirsa yekem İsmail Beşikçi ya Musa Anter. Musa Anter. Çima? Api Musa. Yanî ji ber çi Apê Mûsat divê li ber dilê min şîrîntir e ji Îsmaîl Beşikçî? Yanî Apê Mûsa nirxekî diroka me ye. Yek jî me bi xwe ewa wî têbîra min. Kuştina wî têbîra min û mala me jî wêneyekê wî hebû. Ya bu yani ser bin ne weke wiha çêkirî. Yani Zarokatiyan ve girêdayî. Musa Anter bêtir ber dilê min ezîztir. Fêm kir. Şa pirsên ku bi vî rengê ji te dipirsim jî yani tu bi aliyê erenî ve û çima bifikire yani sedem nemî me lê erenî ev. Pirseke din Simko a Şêxê Bedullahî Nehrî. Şêxê Bedullahî Nehrî. Çima? Simko ji ber ku him valî bû him walî bû ya Simko belî nedikir. Yani Simko ew jî hindik mabû İsa Nurî û kurê Şêx Saîd bida dest yanî. Ew di belgeyan de jî derbas dibin. Ew ên devkî de jî derbas dibin. Simko wiha bû yani. Tabii ya. Kurê Simko li Stenbolê mezin bû. Em dizanin yani. Peki pirseke de heşte bikim. O yek jî simku dizekî dizekî yaman bû. Çi dizî kiriye? Yekî Amerîkî divê ez çûme mala simku di mala simku da piyano hebû. Paşê me hinekî çend heb belgên dûnijê nihêrin ku ûra mektebeke e, Asûriye hatiye talankirin ji mektebê ji dibistanê heta birî da niye mala xwe nizane yani piyanoçiye wî jin zane. Mesela hema yek mînak. Talan, talankerekî mezin bû yani. Bira Kekşar Oramar Kekşar Oramar bibîse nahî lez biçim Brüksel. Piştî bername te gelek kes tev gera. Peki pirseke din. Niha tu bêtir bi tarîxê re eleqedarî li hin tiştên siyasî ez dixwazim pişte pirs. Yani ne ku siyasî yani her her du şexsî wek wek siyasî tê naskirin ji ber wê. Mesut Barzani an Celal Talabanî. Celal Talabanî. Çima? Ji ber ku Mam Celal sosyalîst bû. Yani ji ber sosyalîst bûna Mam Celal wekî Mam Celal pêşveçûyî bû yani em bêjin pê pêra hişmendiya sosyalîzmê û pê hişmendiyeke bêhtir netewperwerî pêra hebû. Li mixabin bi kek Mesûd belê ew jî nîrxê ewekî Kurd e em bêjin pêşengekî Kurd e lê hişmendiya KDP bêtir hişmendiyeke li gor me yanî cuda ye yani. Ez napejîrim. Belê min fêm kir kekê. Pekî pirseke din Şerefxanê bê tisyan Ehmedî Xanî. Ahmedê Xanî. Çima tu mesela min got ki tu bêhtir şerxan hem hemşerî te hem jî dîrobzane çima Ahmedê Xanî? Ahmedê Xanî Kurdî nûsiye teşîsa Kurdiyetiya wê demê kiriye. Xanî jî yanî jî kawayekî me dune yani kawayê me hesingir em dibêjin ew kawayê me niha hemdem na. Kawayekî dun Ahmedê Xanîye kawayekî dun jî mazûm doane sê heft kawayê me hene. Navê de Ahmedê Xaniye. Lê Şerefxan jî belê pirtûk nûsiye lê farisî nivisiye hê xwe wey kurd jî nabîne. Tu tunekî netoyî bifikrî Ahmedê Xanî. Yani Şerefxanê bi tisi xwe kurd nabîne. Ji ber nivîsîyan xwe dibêje. Tabi tabi divê em ji ewa Abbasiya hatine kurdê roşka hatine em hildan birin xistin mîrê xwe yani wek em dawetî bi tisê kirin dibêje. Wisa dibêje Xwe weke ew nabîne, xwe wek eşîra rojkan nabîne yani. Peki kek seda. Pırsake da işte pırsın. Heke derfete kime hebuye û me Sedat Ulugana bişanda dinav buyereke a Kurdan. Ev bûyer kîjan be? Te dixwaz xweziya ez li wir bûma û min mîdaxale bikira ya wiha nekin an jî we çima wiha kir? Gelo heke derfetek hebûye û me li te bifiranda di nav vî bûyerê ev bûyer di kîjan be û çima? Yani bûyera agiriyê serhildana agiriyê. Çima te dixwaz li wir şer bikî an rê û rêbaz nîşanê wan bidî? Yani min ewre pêşî serok aşîr çena hemû bikuştan. yani ji ber ku yênekî hêjî bûne bela serê Îsa Nûrî ew bûn yani. Ve ez dikarim av bêjim yani. Tabi kuştin em bek heneka dikin ama şerê agirî Te dixwast li wir bê. Mesela ev pirs ku ez xwe pirsim ez xwe tim di nav xwîbûnê de dixwazim hîs bikim xwazî di nav wan civînên xwîbûnê de ez hebûma min hinek ji wan îstîfade bikira an jî min hinek li wan gudarî bikira min hinek li wan nas bikira ez jî di nav e, tarîxa kurdan de tif xwe tim xwe li wir hîs dikim xwazî ew roj ez jî li wir bûma di nav endamên xwîbûne da wima lê min jî xeyalek min wisa heya tabî nabecî. Pekî weke serdem heke em derfet hebe û em li te bişeynin serdemek. Yani em bêjin anha em sed sala bîst û yekan de ne lê tu naxwazî di vî sed sal de bijî. Xwezî ez di wî sed salê de bijîya ma û fîlan kesê re an jî fîlan rewşê de tiştekî we heye an tune yanî derfetek we hebe em te bişeynin têbiçî kişan serdemê. Yani tabii ez evî tam çawa ez bibêjim me nizanim ew ê bikeve propagandayî. Tu li wirî ez li virim tişte li min nayê ama tu wir belkî boyutê henekê hebe ama ez li virim lê sahîdar be. Evet. Em serdema em serdema rêberekî netewiyê gelê Kurd dijîn. Te fem kir ez besa kê dikim. Belê. Na ma em his kir ez vê serdemê de bijîm, ez niha jî vê serdemê de jî dijîm û ew jî ji bo min e, bi rastî jî e, eweke pir mezin e yani bêjin bandora wî pir pir mezin e lê em ê gelo e, ewa wî çawa bidin em ê em bibêjin em rojek biçin aliyê were em ê cava xwedê çawa bidin yê bê min di dîrokê de herî qewî were rêber ekşan we çawa kir niha girtiyê mixabin Belê belê pekî pirseke şexsî ya ji te pirsim Sedat, tu heta niha hîç aşiq bûyî? Belê. Kengî û çawa? Pas. Aniha xwe aniha ne di jiyana te de ye. Ya pas. Pas ki aha ne jiyan te tamam. Pirsa ke din sedet. Na na yani ewa min min persîv ne davê. Min birs min persîv ne davê cavê. Te ne dar serçewa. Dîsa jî kêm dizde kete di nav qeydên me de. Pirsa ke din sedet. Sedet dema deh salî bû dema piçûk bû, ciwan bû. Em bêjin beriya lîseyê. Xeyalek a sedet hebû. Xeyala herî sedet wî çaxê herî mezin çi bû? Yani xeyala min herî mezin min wê demê bêjim destaliya xwe me me TV seyir dikir. û min her tim ya min ez rojekî belê min ez rojekî biçim wir. û ez çûm ez îro Cahit Mervan re di heman odê de rûdinê sohbet dikim. Belê belê. Wî demê Cahit Mervan û Günay Asan min di ew de bîn. Tevî yani eva niha got got ev dengbê Sinan heye. Li Wanê gonê ku xeyalat heye herî mezin çi ye ku ez hez dikim Dengbêj Kazo bibînim. Ê Sînan got. Dengbêj Dengbêj Kazo jî di mehleyeke Wanê ye din de bû yanî. Helbet ewe bû yanî lê ewa min em bibêjin xeyala min e herî mezin yanî li ser dîroka Kurdî bikarim pirtûkekî binivîsim.

Rastî jî ez mesela gelek kesan re vî pirsî dipirsim yanî kurdê me yên bi alî hişmendî ve jî cih bi cih bifikirin jî gelekî wan xeyalê wan ê hevpar ev e lê tê kurd çiqas ser bikevin di vî mijarê de em ê siba rojê binêrin yek sedat pirsê min ev bûn heke Tiştekî ku tu lê zêde bikî bixwazî tiştekî bibêjî. Na pirsên ew tune ne herhalde te goyê pirsay jî. Pirsê te tune bin ji bo min. Pirs te tune bin. Em ê hêdî bernameya xwe bixedînin. Çunki ev bername em dixwazin bîst pirs, bîst pirs û bîst deqe bigire. Ana jî texmînen me bîst û du deqe tişî kiriye. Gotina te ya dawî an jî tiştekî ku tu bibêjî hebe kerem ke. Ji xeynî wî ez ê pirsan bilêrim. Eke pirsekî hebe ez ê ji bo bipirsim nebe em bixedînin. Gotina dawî xwe baş bin hêrin, miqatî xwe bin û e, ya duyem jî me pir bîra yani ez karim wek hêsa xwe hêstê xwe bibêjim me pir bîra welat kiriye. E, bû nêzî salekî ez nehatime. Û insan van roja yekî nas were em ê ji wanê penêr bixwazin. Penêr xwazî. Bira jî ser ekranê were gazît kiriye. Ji bîktîsî te bîra xwazê nekiriye. Na yani tenê perêr ya. Kuzê Tenê- evcewazê qet balam nakş. Berê kek Sedat, gelek spas ji bo ku tu beşdarê bernameyên bûyî. Eh, Mala te ava hêvîdar im siberoj demê gelek berhemên eh, mezintir, stûrtir, xweşiktir li ser tarîxa Kurdan işte înşallah em îstifade bikin. Her wiha dîsa ez dubare dikim ji kerema xwe ber, be- berhema zîlan

Belki kan ha min şîroveyên yên ku temaşe dikin min wan mêzand pirsekî wisa ku ez ji te pirsim tune ye gelek şîrove hatine lê pirs tune ye mala te ava dîsa dubare spas êvara te bixêr û gelek spas ji bo temaşewanê me jî hîvîdarim ewan jî ji bernameyê me xweşhal bûne êvara te bixêr şeva bîno xweş bimînin xêr û xweşî de